Mi fues i'n holi Peter Huws Griffiths o Gaerfyrddin, sy'n aelod o Gylch yr Iaith, a Gareth Potter, actor, dramodydd a DJ o Gaerdydd. Mi wnes i ofyn i Peter Huws Griffiths yn gyntaf faint o les oedd o'n gredu y byddai carcharu Geraint Jones yn ei wneud i achos Cylch yr Iaith. Wel, i fod yn deg, y mae Cylch yr Iaith a mudiadau Cymreig eraill wedi gofyn a gofyn i'r bbc am gael cyfle i roi ac i drafod y materion mae ger bron. Maen nhw wedi gwneud arolwg cyson. Fues i ynghlwm ag un ychydig flynydde nôl sydd wedi cyhoeddi yn y Faner Newydd ac yn y blaen, ond yn anffodus mae'r ymateb yn negyddol iawn a wi'n credu, Y bydd cam mawr fel hyn gan Geraint yn tynnu sylw unwaith eto at y sefyllfa, y sefyllfa, dwi'n dweud, mae rhaid i ni ail-edrych arni ddioddifri mor bell ag mae gwasanaeth Radio Cymru yn y cwestiwn. Wel, eglurwch yn llawn beth ydy'ch pryderon chi ynglŷn â Radio Cymru yn benodol. Dwi hefyd yn deall eich bod chi'n poeni am sefyllfa ariannu S4C ond mi a dawn ni'r uh, drafodaeth honno ar gyfer rhaglen arall, ond beth ydy'ch well, pryderon chi am well, Rhaglen Cymru yn benodol? Mae'r holl arolygon uh, sydd wedi cael ei wneud gan uh, uh, Cylch yr Iaith a gan y faner newydd y cylchgrawn hynny, yn dangos yn glir pethau trist iawn ynglyn â cholli gwrandawyr. Mae hwnna yn broblem fawr. Yn gwerthfarogi, wrth gwrs, mae un sianel sydd gyda ni, ond mae'n rhaid i ni gael y cydbwysedd yn iawn. Wedyn ni, um, ma, ni, ma, yn anffodus, mae yna niferoedd yn troi uh, o, o, o donfedd Radio Cymru i donfeddau eraill hefyd. Enghraifft glir oedd hynny pan wnaethbwyd yr arolwg diwetha oedd gymaint oedd yn troi am hanner awr wedi wyth yn y bore. Chymod, wedyn ni mae yna um, angen trafod mawr ynglyn â rhaglenni gyda'r nos, Um, a, a byddwn ni'n cefnogi'n fawr iawn ynglyn â'r rhaglenni i'r ifanc uh, yn benodol, felly o nos lun i nos Wener, ond um, mae yna ofid mawr ynglyn â bobl yn dweud hynny ynglyn â safon mynegiant cyflwynwyr, yr holl recordiau Saesneg, chi'n bod, oedd yn ochr yn ochr â'r rhai'r Cymraeg ac yn y blaen. Um, hefyd, oedd na nifer fawr o bobl yn dweud pa mor uh, anghymreig y mae nifer fawr o raglenni uh, ac, ac anghymreig uh, yng ngwir ystyr y gair ac yn eang iawn y mae hynny. Hyd yn oed Dylan, os gael ddweud, oedd nifer o bobl yn condemnio ar y marc ar fore Sadwrn, uh, ac mor chydig o sylw oedd yn cael ei roi i bêl-droed yng Nghymru yn y ffaith gyda cyngrair Cymru ac yn y blaen, a bod ni'n tueddu i drafod um, um, time um, ym mhobman arall on Cymru. Chymod, um, dyna'r hmm. math o, o bethau oedd yn dod yn trwyddo, ond y siom fawr yw wrth gwrs nad oes dim neb yn folon ymateb na gwrando na thrafod ynglyn â hynny. Anghofid mawr i wedyn yw os dyma yw BBC Radio Cymru, wel sut yn y byd mae'r bobl hyn yn mynd i fod yng ngofal Es Pedwar Ec? Ch'mod mae e'n beth hir dymor ac yn llawn gofid i mi yn bersonol, fel ac y ma' fe i Gylch yr Iaith. Aroswch chi yn fan'na, Peter Huws Griffiths, mi gawn ni fanylu ar rhai o'r pwyntiau yna yn y man, ond yn gwrando arnoch chi fan'na, roedd Gareth Potter, y dramodydd, yr actor a'r troellwr disgiau, croeso aton ni, dach chi'n anghytuno â safbwynt Cylch yr Iaith? Dywedwch pam. Wel na d- d- dim angytuno angytuno on' ma' 'na bwyntie ma' ma' 'na bwyntie dilys iawn gyda gyda Cylch yr Iaith yym a dwi dwi yym a ma' 'na rai lot o bethe dwi yn cytuno gyda nhw yy ynglŷn â ond ond ma' 'na bethe dwi'n meddwl sydd yn slightly yy wrong rili yym a- a- amdan yy y busnes 'ma o chware recordiau di-Gymraeg yym does dim byd yn bod ar hwnna. Um, os ei di unrhyw le yn y byd, mi, mi wneud i glywed um, recordiau uh, Saesneg, uh, Americanaidd, uh, ar, ar yr awyr, unrhyw le yn y byd. Dwi, dwi, dwi wedi teithio o gwmpas Asia, uh, dwyrain Ewrop, Yym a t'mo' hyd yn oed yn Ffrainc mi gei mi gei di recordio Saesneg ar y radio. Ond ond t'mod yym o- ond ond ma' rhan fwyaf o recordio ar ar Radio Cymru yn recordio Cymraeg. Y pwynt yy amdan pop Cymraeg ar Radio Cymru yw'r ffaith nad yy 'di yy 'di dyw'r Pee Are Ess ddim yn talu um, arian i, i, i, i'r... Um, uh, ddim yn talu'r arian oedd yn arfer cael ei, cael ei talu i'r artistiaid. A os, os, os dwi'n moyn um, dadle ynglyn â unrhyw beth, dyna beth o'n i'n dadle, dadle amdan. Mae clywed recordiau Cymraeg, a fel rhywun sydd wedi cynhyrchu lot o recordiau Cymraeg um, yn ystod yng ngyrfa i, mae clywed uh, recordiau Cymraeg um, mewn cyd-dest yn y gerddoriaeth, dim just yr iaith, a, a geto iaith hefyd, cos dwi ddim yn byw mewn bobl Cymraeg, dwi'n byw yn y Gymru cyfoes lle dwi'n clywed um, Saesneg, Cymraeg, Pwyleg, Hindi, dwi'n byw yn y byd go iawn. Yeah, ond Radio Cymru ydy'r enw, ac fel mae Peter Hughes Griffiths wedi ddweud, gwasanaeth Cymraeg A Chymreig ddylai fo fod? Wrth gwrs, a, a, a gwasanaeth Cymraeg yw Radio Cymru. Nawr, dwi ddim yn sôn am safon, uh, safon y rhaglenni, dyn, dyn ni'n sôn am cynnwys y rhaglenni. Um, a, twa, wrth gwrs, Um, a mae'r un peth gyda, gyda chwaraeon. So, os ti'n mynd unrhyw yn y byd, mae pobl eisiau clywed am Premiership football uh, Lloegr. Wel, well,

A, a, a, chil, a chilch yr iaith, felly, Peter Hughes Griffiths yn ddall o fewn ei geto Cymreig? Wel, um, yn gynta, um, um, mae, o ran Gareth, uh, felly mae e yn mwynhau gwrando ar ganeuon Gymraeg ar orsafoedd eraill, felly. Yym, wel ma' Adam ar Radio Wales yy yy yy yn yy yn recordio i yym a- a- a- ar ar 'i raglen ar Radio Wales a a t'mod mi oedd mi mi oedd John Peel yn arfer pan o'n i'n actually neud recordio yn chware recordio yna ar Radio One. Ma' Huw yym yn chware ei recordio Cymraeg ar ar yym ar Radio One y dyddie hyn t'mod? Ie yy wel odd hynny'n golgi ryw un fach fan 'yn a fan draw falle ond ch'mod yr hyn sydd yn digwydd os gwrandewch chi a dwi wrth 'ym modd gyda llaw yn yn gwrando ar y rhaglenni um, modern um, gyda'r nos os on, a, a byddai'n mynd yn y car a byddai'n rhoi ar Radio Cymru a byddai'n gorfod edrych i weld ar, a, a dwi ar Radio Cymru neu beidio chymod achos yn aml iawn wy'n wy, wy pigo uh, uh, caneuon Saesneg lan. Pryd wedyn, pryd yn ystod y dydd Peter Hughes Griffiths ydych chi'n clywed y caneuon Saesneg yma? O, gwrando, chi'n gwrando trwy dydd, gwrando chi arno nhw, mae ma bobl yn dweud yn dyn nhw, chi'n bod? Wel, dwi'n meddwl mod i'n iawn i ddeud, mae ond ar ôl chwarter wedi wyth yn y nos, mae yna rhywfaint o recordiau Saesneg yn cael ei chwarae. 15 awr cyn hynny, o hanner awr wedi pimp y bore, tan chwarter wedi wyth yn nos, dim un. Dim un? Dim un. Wel, ers pryd mae hwnna wedi digwydd? Ella bod chi'n mynd i fod yn gwrando digon, dwi ddim yn gwybod. Gwrando'n gyson, wel na, dwi ddim yn gwrando ar bopeth wrth gwrs, achos dwi'n berson rhy mm. brysur i hynny. Ond o'n i fydda well i chi gael eich ffeithiau'n gywir os oes gyda chi ymgyrch fel hyn ar fynd. Wel dyna oedd yn yr arolwg diwetha. Mm, well. A mae Jonesy wedi mynd, yn dydi?
A mae gennych chi Geraint Lloyd yn y prawn. Na chi. Mm.
Da iawn. Wel, Gareth Potter, hyd yn oed os ydy chydig o gerddoriaeth Saesneg yn denu gwrandawyr newydd, oes angen y gwrandawyr hynny? Lle ydych chi'n tynnu'r llinell? O, gosh, oes, wrth gwrs bod angen y gwrandawyr yna. Mae yna ma ormod, ma ormod o Gymry Cymraeg, dwi'n dwi'n adnabod um, sy, sydd yn, yn gwrthod siarad Cymraeg oherwydd bod y iaith nhw ddim yn ddigon da. Oh, my Welsh isn't good enough, maen nhw'n gweud. A dyna siwt collwyd yr iaith yn ein teulu ni. Um, dyw, fy, dyw fy mam ddim yn siarad Cymraeg, doedd fy nhad ddim yn siarad Cymraeg, do, do, do, uh, ond, ond roedd fy hen fam gi yn. A dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn bach, um, a, a gweld y dagrau yn ei llygaid hi, wrth i mi fel plentyn bach chwech oed

Sdim, um, sdim sglodyn ar fy ysgwydd fel petai. Ond, ond, ond, ond, ti'n mwyn, oherwydd bod nhw'n meddwl, bod nhw ddim yn gallu traiglo, neu fi'n rhoi ambell i air Saesneg i fewn man hyn a fan draw. Ti'n mwyn, a, a, beth sy'n hmm, bod... Ond Gareth Potter, oni does na ddyletswydd ar gyflwynwyr proffesiynol i ddefnyddio'r Gymraeg gorau posib. Dyna'r peth pwysig. Gadewch ateb.
Um, but sydd ddim eisiau clywed rhywun yn, yn, yn rhoi political report neu, neu, neu tymod, stop y news y pethau a, a, a, a, a, a siarad fel fi. Ond um, mewn, mewn pop a pethau, neu, neu, neu y celfyddydau, a dyna beth fi'n gweithio yna. Mae rhai o gyflwynwyr a experts gore y celfyddydau a, a, a diwylliannol a, a, a, a, a, a diwylliant pop yn, yn, yn, yn, yn fratio di ai, a beth sy'n bod ar bach o fratiaid, come on! Peter Huws Griffiths, pan niwed ma ryw air neu ddau o Saesneg yn ei wneud, neu ryw idiom fan hyn a fan